Merba għal episodju ieħor tal-podcast ta' Ġemma. Illum se nitkellmu dwar il-frodi u skems finanzjarji li nistgħu nintaqgħu magħhom ta' kuljum. Si jekk ikunu wiċċ imwiċċ, si hija l-użu ħażin tad-dejta tagħna kif ukoll pressjonijiet psikoloġiċi. Għal daqstant magħna llum għandna mistieden distint il Jeffrey mill-Uffiċċju tal-Arbitru. Jeffrey, tagħtina daqsxejn introduzzjoni tiegħek, jekk jogħġbok? Grazzi Daniela li stidintuni. Grazzi inti tal-ħin tiegħek.
L-Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji hija aġenzija pubblika mwaqqfa bil-liġi, mwaqqfa fl-2016, biex tinvestiga u tisma' l-ilmenti tal-konsumaturi dwar kull tip ta' servizz finanzjarju li huwa offrut minn entitajiet, kumpaniji, li huma liċenzjati hawn Malta, jiġifieri, banek, kumpaniji tal-assikurazzjoni, kumpaniji tal-investiment, kull kumpanija li toffri servizz finanzjarju awtorizzata, liċenzjata, mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, taqa' taħt il-kompetenza tagħna, taħt il-ġurisdizzjoni tagħna, u aħna nistgħu nisimgħu ilmenti tal-konsumaturi kontra dawn it-tip ta' kumpaniji. Inti semmejt fl-introduzzjoni tiegħek l-iskems. Anke l-liġi tagħna biddilna biex inwessgħu min jista' jagħmel ilment magħna. Il għaliex b'mod ġenerali min jista' jagħmel ilment magħna huma individwi, jiena u inti, kif ukoll dak li aħna nsejħulhom micro enterprises, kumpaniji żgħar li ma jimpjegawx iktar minn għaxar persuni u li l-balance sheet jew it-turnover tagħhom ma jeċċedix iż-żewġ miljun ewro. Imma għal każijiet li huma relatati ma' scams u frodi, Kull persuna tista' tagħmel ilment magħna. Irrid ngħid ukoll illi anke pereżempju consumer associations, assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi, NGOs jistgħu jagħmlu ilmenti magħna. Ġifieri aħna qed għamilna minn kollox f'dawn l-aħħar snin biex inwessgħu min jista' jagħmel ilment magħna. Interessanti. U X'tip ta' frodi jew prattiċi ngħidulek żbaljati l-iktar li qegħdin tintaqgħu magħhom bħalissa? Kemm għandna
Ħin?
Mela, ara, bdejna naraw sinjali ta' skems partikolari, dak illi bl-Ingliż ngħidulhom APP fraud, tajjeb, huma tip ta' scams partikolari fejn wieħed jirċievi SMS qed jaħseb illi qed jirċivih mingħand il-bank, f'dan l-SMS hemm miktub pereżempju bħalissa qegħdin nagħmlu verifiċi dwar il-kontijiet bankarji, itteppja fuq il-link ħalli tagħtina iktar informazzjoni. Bdejna naraw dawn l-indikazzjonijiet fis-sena 2023 u bdejna nindunaw li kien hemm pattern, kien hemm żewġ banek partikolari li jidher li kienu qed jiġu ttargetjati. Naturalment, dawn il-messaġġi ma kinux ġejjin mingħand il-bank imma kienu qegħdin jiġu mill-frodisti u 99.9 fil-mija kienu ġejjin minn barra minn Malta. Meta bdejna naraw dawn it-tip ta' pattern għaliex inti bl-ammont ta' complaints, ta' ilmenti li inti tirċievi, inti għandek u tibda tara pattern, allura hemmhekk ħassejna li kellna bżonn nieħdu ċertu azzjonijiet u l-arbitru ħareġ mudell. Ħareġ mudell illi qisu miżien ir-responsabilità kif tinqasam bejn il-konsumatur u l-bank. Tajjeb, issa, dan il-mudell jinkludi fih numru ta' kriterji. Jiġifieri, kull każ illi aħna nirċievu dan it-tip ta' skemm, għaliex hemm varjetà, dan it-tip ta' skemm nibdew insaqsu, nivverifikaw u mbagħad naraw kif ir-responsabbiltà tinqasam. Infatti min jidħol fuq il-websajt tagħna, arbitrufinanzjarju.org.mt, Hemm video illi jispjega dan il-mudell. Tajjeb. Tajjeb, ġifieri dak bdejna u tajjeb li ngħid għax huwa importanti ħafna li ngħid illi min illi għalkemm dawn l-ilmenti bdew daħlin fi 2023 u mbagħad anke fil-bidu ta' 2024, dawn it-tip, bdejna narawhom mbagħad f'daqqa waħda bdew jinżlu dawn it-tip ta' scams, tajjeb, għalkemm dawn daħlin oħrajn iktar ikkumplikati. Imma issa qegħdin naraw banek oħrajn illi qed jiġu affettwati. Meta dan il-mudell ukoll beda jużah l-arbitru, tajjeb, il-banek anke riedu jiċċertifikaw jew jistgħu jikkonfermaw jew jaraw jekk il-mudell għandux is-saħħa li jiġi użat f'każijiet oħra. Infatti kien hemm deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell li kkonfermat il-mudell u qed nindunaw li l-banek qegħdin jużawh dan il-mudell meta jkollhom ilment mingħand konsumatur u allura ħafna konsumaturi ma bdewx jiġu għandna il għaliex il-banek bdew jużaw dan il- Taħdmu milli qed nifhem ħdimtu mal-bank u Ela li xi tinsiex dan, ekku, tinsiex Daniela li qabel ma xi ħadd jiġi għandna, ninsistu illi jagħmlu ilment mal-entità finanzjarja, mal-bank, mal-kumpanija tal-assigurazzjoni, mal-kumpanija tal-investiment. Jekk inti ma tkunx sodisfatt mit-tweġiba li jagħtuk, imbagħad tiġi għandna. Allura xi kultant ħafna nies iċemplu lilna u jgħidulna x'nagħmel. Ngħidulhom isma', jekk għadkom ma mortux għand il-bank, morru, tkellmu mal-bank. Se japplikawlkom dan il-mudell. Araw jekk m'intkomx kuntenti bl-offerta li l-bank qiegħed jagħmlilkom, imbagħad ejjew għandna. Min jagħmel ilment magħna ma jħallasx, huwa b'xejn. Jekk titqabbad avukat, agħmel inti, m'inti titħallsu. tajjeb jew jiddetermina jekk il-każ jibqa' tiela' quddiem l-arbitru, imbagħad l-arbitru jiddeċiedi kif l-ispejjeż legali ħa jinqasmu. Għaliex? Għaliex hemm ċerta lmenti, u numru sostanzjali ta' ilmenti, li jiġu riżolti qisu fin-nofs tal-proċess fil-medjazzjoni. Tajjeb, jiġifieri jkollok, inkunu qisna madwar mejda, ikun hemm xi ħadd indipendenti u jipprova jressaq il-partijiet billi jitkellmu. Dak huwa tip wieħed ta' ta' scam. Li qegħdin naraw u li inkwetati ħafna dwarhom dawn it-tip ta' scams huma hemm ismijiet differenti, ħa nużhom bl-Ingliż, ngħidha bl-Ingliż. Eħe, mela il-kelma li tintuża l-iktar jgħidulhom pig butchering. Bażikament għandek scammer li qisu qiegħed ixaħħam il-ħanżir biex imbagħad joqtol dak il-ħażir biċċa biċċa tajjeb ħalli tisluħlu dak li wara li xxaħħmu. Tista' tgħidli x'għandhom x'jaqsmu mill-ħnieżer u ċ-. Għaliex hekk huwa l-approach li jagħmlu, iva. Inti tibda inti tidħol f'fiduċja, f'element ta' fiduċja, f'relazzjoni ma' dan l-iskemer, qatt ma rajtu, qatt ma ltqajt miegħu, probabilment qatt ma għamilt xi tip ta' telefonata tajjeb wiċċ imb wiċċ miegħu, alright, tant kemm qisek tibda tafdah, tibda tibgħatlu l-flus ftit ftit, fuq perjodu qasir ta' żmien. u rajna ilmenti ta' nies li sfortunatament anke meta fetħulhom għajnejhom il-banek stess baqgħu xorta jibagħtulhom il-flus u m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq ħmerijiet ta' flus. Qegħdin nitkellmu kien hemm wieħed inkidem 70,000 ewro. Ftit ftit f'perjodu ta' madwar xahar. U anke dwar dan is-suġġett l-Arbitru ħareġ żewġ noti tekniċi għall-banek u l-istituzzjonijiet finanzjarji fl-istituzzjoni ta' pagament, jiġifieri li jipproċessaw il-pagamenti, anke dawk li jipprovdu servizzi ta' kripto, li għandna numru mhux ħażin hawn Malta, il-għaliex hawn ħafna kumpaniji li qegħdin jiġu liċenzjati hawn Malta, dwar l-aspettattivi tal-Arbitru f'dawn it-tip ta' każijiet. Jiġifieri t-tip ta' aspettattivi Daniele huwa dan. Aħna nistennew illi l-banek u l-istituzzjonijiet finanzjarji jinvestu f'sistemi ta' teknoloġija anke jħarrġu lill-impjegati tagħhom biex meta jindunaw li hemm xi ħaġa ħażina, mhux normali, mhux pattern ta' kif inti topera l-kont bankarju tiegħek, lill-konsumatur jiftħulu għajnejh, ikellmuh, jgħidulu u jsaqsuh numru ta' mistoqsijiet biex jippruvaw jikkonvinċuh jiċċekkja sew 'il min qiegħed jibgħat flus barra minn Malta. Imma il-bniedem ma tistax twaffqu, ejja ngħidlek hekk, jekk dan il-persuna qed jiġi infurmata, ngħiduha, il-kelma bl-Ingliż hija informed decision making, jekk inti qed tiġi infurmat li dan li qed isir huwa frodi u inti tibqa' tinsisti sa ċertu punt u mbagħad s'hemmhekk naħseb jieqaf ix-xogħol. Eħe, infatti kellna numru ta' każijiet fejn il-bank lill-konsumatur infurmawh u kien hemm telefonati rekordjati għax inti meta ċċempel il-bank jirrekordjaw it-telefonata u dawk bdew jgħidulu U li kien qed jiġri kien li l-konsumatur beda jċempel lill-bank u jgħidlu isma', għollili l-limit kemm jiena nista' nibgħat flus barra minn Malta. U dawk bdew jgħidulu isma', inti taf lil min
ħa tibgħathom?
Għalxiex ser tibgħathom? Qed nindunaw inti f'dil-aħħar sena sentejn qatt ma bgħatt flus barra minn Malta. Din hija t-tielet darba din il-ġimgħa li qed iċċemplilna biex tgħolli l-limit ta' kemm ħa tibgħat flus barra minn Malta. Dak huwa diġà sinjal li hemm xi ħaġa li hija ħażina. Issa, inti għamilt osservazzjoni interessanti ħafna. Bla, probabbilment m'għandu ngħid. Għaliex hemm min jikkritika lill-banek u jgħidu, jiġifieri meta nkun fi programmi oħra tar-radju u tat-televiżjoni, u jsaqsu, imma jien għaliex m'għandix nagħmel li rrid bi flusi? Dak huma flusi, nonfoqhom kif irrid. Ħadd mhu qed jgħidlek li le, ma tistax tonfoq flusek kif trid. Ma tkun infurmat.
Imma jekk xi ħadd qiegħed jiftaħlek għajnejk għax qed jara l-ħażen kollu ta' dawn l-iskems u nies li jitilfu flushom, kif qed ngħid, m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq flejjes ta' elf ewro, ħames ta', qed nitkellmu flus kbar. Life savings, ħa ngħidu hekk ukoll, hux hekk? Għalfejn ħa tiflaxxjhom?
flusek u ma torhomx iktar. Jekk hemm xi ħadd qed jiftaħilek għajnejk, qed iwissik, qed iwiddbek, qed jgħidlek imma isma' inti taf eżatt għalfejn, hemm min pereżempju bagħat il-flus biex jagħmel investimenti barra minn Malta. Imma dik il-kumpanija iċċekkjajt min hi barra minn Malta? Il-persuna li qiegħda tbegħlek dal-investiment hija liċenzjata mir-regolatur ta' pajjiżha l-istess kif Malta l-MFSA tirregola, tilliċenzja u tawtorizza lill-entitajiet hawn Malta u lill-individwi biex jagħtu permess? U meta inti ċċekkjajt, saqsejt naqra jekk hux veru jew le għaliex il-frodist mhuwiex ser jagħmel affarijiet biex li ħa jinqabad bihom. Ġifieri dan se jipprova jimpressjonak. U naf li ħafna nies jimpressjonaw ruħhom jaraw ċertifikati b'ħafna firem u x'naf jien. Imma dik hija l-ħadma tal-frodist li jipprova jikkonvinċik u jagħmilha realistika kemm jista' jkun. U ħafna drabi tibda tinduna wara ħafna żmien. Jiena niftakar ħafna snin ilu kien hawn il-voga li tixxi dar ġo pajjiż partikolari. Anke karozzi.
U mbagħad dawn skoprew li fil-verità ma xtraw xejn. Ekku. Xi dawna ġew mistiedna jitilgħu biex jaraw id-dar ġo dan il-pajjiż partikolaru x'inhi jitilgħu ma jsibu xejn. Dik kienet naħseb Iva. qed nitkellmu naħseb kienu tnax-il sena ilu. Niftakarha kien hawn boom kbira fuqha Kien hawn, din. kien hawn. Kien hawn boom. Issa, ħa nsaqsik xi ħaġa. Inti iċ-ċwievet tad-dar u tal-karozza tiegħek, id-dar tiegħek hija l-iktar ass Mhux hekk, hekk huwa. tajjeb, l-iktar asset Kbira. kbir li għandek, u l-karozzi wkoll. mal-keychain taċ-ċwievet ma tagħmilx l-isem tad-dar. Mhux hekk, mhux hekk. Tajjeb. Jiġifieri u inti meta titlef iċ-ċwievet tad-dar, panic kbir u taqbad. Tibda tistella turab.
Għaliex?
Għaliex id-dar tiegħek u l-karozza tiegħek huma affarijiet tiegħek privati, jekk xi ħadd joħodhomlok, jisirqek. Ara qed jinvadilek il-privacy tiegħek issa. Mela b'dak il-kunċett f'moħħna, Dan li mgħarraq mobile, ħafna nies jemmnu dak kollu li jaqraw fuq Facebook, Instagram u x'naf jien. U jagħtu aċċess lil individwi li ma jafux biex jidħlulhom fuq il-mobile tagħhom. Qegħdin jużaw dan is-software, tajjeb, jiġifieri huwa TeamViewer, AnyDesk u jeżistu ħafna software ieħor, Il-frodist jgħid, għax bħala parti mill-konverżazzjoni li tagħmel mal-frodist, il-frodist jgħidlek isma' tgħidx ngħinek tidħol fuq il-websajt ħalli tirreġistra, ħalli tagħmel l-investiment. U inti trid tieħu kollox. U inti tgħidlu jiena ma nafx, ta' ma nifhimx. Mhix problema, niżżel din l-application, mhix problema, jiena nidħollok fuq il-mobile, tajjeb u nagħmillek u nagħmillek dak il. Issa, inti ma tiġik f'moħħok li tgħid isma' ma dan se jidħollu fuq il-mobile, jien fuq il-mobile ara x'kemm għandi informazzjoni, għandi l-email, għandi l-applications tal-banek, il-passwords kollha, allura jekk inti iċ-ċavetta tad-dar tiegħek. Tajtilu, qed tgħidlu dħol israq. Prosit. Inti wasalt early għall-konklużjoni, mela allura qogħdu naqra attenti li l-konsumaturi hemm barra qiegħed ngħidilhom, oqogħdu attenti. Huma affarijiet loġiċi. Min inti qed għamilt kuntatt miegħu għax forsi rajt xi reklam fuq xi Facebook jew x'naf jien biex tagħmel investiment, tibda tafdah, tibda tibgħatlu l-flus. Aktar minn qatt qabel, għandek tiċċekkja qabel ma tibgħat flus lil xi ħadd li inti ma tafx. U hawn, jiġifieri hawn aħna l-MMFSA tal-konsumatur, Hawn ħafna min jgħin. hawn min jgħinek.
Il-problema hija jekk ikun hemm xi ħadd u jibda jgħid, ejja ħa nfittex nagħmel l-investiment għax nitlef l-opportunità. Dik kont sa ngħidlek, meta jibdew jgħeġġluk.
Għax dik hija waħda mill-ħadmiet tal-iscammer, li inti Jekk tgħid, jekk jien ma nibgħatlux il-flus, se nitlef xi opportunità dad-deheb illi ħa nsir miljunarju. Bil-mod. Dik hija, ġa ġarret flek, meta xi ħadd jibda jgħaġġlek biex tagħmel investiment jridu joqogħdu attenti. Prosit. Ekku, ekku, dik waħda, ma tagħtix aċċess għal nies li ma tafx għall-mobile. Ehm. Toqgħod attent il min u kemm ħa tibgħat flus barra minn Malta. Jekk il-bank ħa jċempillek u jgħidlek għax il-banek qed ikollhom sistemi biex jimmonitorjaw it-tranżazzjonijiet. Mela jekk inti qatt ma bgħatt flejjes barra minn Malta u f'daqqa waħda bdejt tibgħat flus barra minn Malta, dan il-bank se jċempilek jgħidlek oj inti taf il x'qed tagħmel? Il min qed tibgħathom? Għal xiex qed tibgħathom? Isimgħu mill-bank. Isimgħu mill-bank. Tinjorawx il-bank. Tajjeb, qisu xi ħadd qed jagħmillek eżami tal-kuxjenza. Mhux qed jgħidlek tonfoqx. Qed jgħidlek 'il min se tonfoq, x'ser tagħmel. Hemm min, pereżempju, u din tinkwetana wkoll, min għamel ilment magħna, bħalissa hawn ħafna craze min jinvesti fil-crypto, bitcoin u x'naf jien. li teknikament m'hemm xejn ħażin, imma dak huwa investiment ta' ċerta riskju. Mela jekk inti għandek 75 sena, naf li hawn ħafna banek u ħafna istituzzjonijiet finanzjarji fl-Ewropa għamluha verament faċli biex inti tibbankja fuq il-mobile, biex tibgħat flus lil ħaddieħor minn fuq il-mobile. U tant kemm l-application għamluha intuitive, tant kemm għamluha faċli, illi malli inti li għandek 70 sena li forsi il-mowbajl u l-kompjuter kont tibża' minnu imma llum sar qisu. Sar għodda kbira.
Sar għodda għalik. Jien ma narax għadu kapriċċ il-mowbajl fil-verità. Tajjeb, appuntu, appuntu. Sar bżonn. Allura, aktar ma inti tkun qisek familjari ma' dawn l-applications, Imma inti għandek 75 sena, għandek 70 sena, għandek 60 sena, jekk se tinvesti fil-crypto, taf x'qed tagħmel eżatt? Mela jekk iċempillek xi ħadd u jgħidlek li hemm opportunita dat-deheb għaliex il-crypto sejra tajjeb, hemm ħafna nies li jagħmlu l-flus minnha eċċetera, imma inti taqbad u Forsi dak li ġemmajt għandek ħamsin, sebgħin elf lira, titfagħhom kollha f'qoffa waħda? Dik dik hija l-ikbar ħaġa tal-investimenti. Qatt ma titfa' kollox f'qoffa waħda, trid iddawwar minn ħaġa għal oħra. Dik suppost hija xi ħaġa bażika, ħa ngħidu hekk. Prosit! Li malli mhux kulħadd jaf.
Eh, kemm qed nieħu gost li inti qed tgħidhieli li inti m'intix fil-mestier tagħna tas-servizzi finanzjarji. Ħafna nies, sfortunatament, jipparkjaw flushom

Jekk hemm xi ħadd, li inti ma tafux, tafu biss minn fuq il-mowbajl mill-email u l-SMSs li qed jibgħatlek, jagħmel minn kollox biex inti ma tagħmilx WhatsApp call, FaceTime call miegħu wiċċ imbiċċ, allura wiċċu ma taraħx, allura inti dan se toqgħod tibgħatlu l-flus, qed iwegħdek investimenti, anke wkoll. ngħidulhom ukoll bħala parti mill-ħadma romance scams. Dawk iva, dawk ha famużi ħafna.
Tajjeb, fejn inti ltqajt ma' xi ħadd u jgħidlek it-tifla tiegħu għandu bżonn għandha bżonn xi operazzjoni barra minn Malta u x'naf jien. Tidħol probabilment fuq il-Facebook profile tiegħu, tibda tara wiċċu. Facebook falz, profile falz. Profile falz, u inti ma tindunax. Irrid ngħid, illum hawn ħafna edukazzjoni fuq dan is-suġġett. Il-problema hija li ħafna nies jgħidu le dan ma tapplikax għalina, aħna m'aħniex se ningidmu għax aħna sharp, aħna nafu x'qed jiġri, ġifieri m'għandix bżonn nitgħallem. Ftit tax-xhur ilu bdew ġejjin complaints, ilmenti ta' nies li ingidmu għaliex itteppjaw fuq link li rċevew li ħasbu mingħand il-bank tagħhom. Ma kienx wieħed minn dawk il-banek li jiena semmejt iktar kmieni f'din il-postcard, kien bank ieħor. U jien nibda ngħid imma isma', kieku qegħdin nitkellmu sentejn tliet snin ilu fejn forsi ma kienx hemm dik in-knowledge, dik dik dan il-sharing ta' informazzjoni ngħidlek fiha u ma fihiex. Imma meta inti tibda tara il-nies għadhom qegħdin jingidmu fuq scams illi ilna ħafna nitkellmu dwarhom, il-gazzetti lokali tkellmu dwarhom u x'naf jien. Nibda ngħid illi dwar dan is-suġġett għad fadlilna iktarx fuq xiex ngħidu. Jista' jkun il-bniedem ma jobsorx li dil-ħaġa ħa tiġri lilu, din hi ħaġa komuni u le mhix ħa tiġri lili. Biex neqilbu fuq nota iktar differenti, wiċċ imb wiċċ issa, id-donazzjonijiet. Mela meta jiġi xi ħadd jitolbok donazzjoni, hawn min ikun leġittmu, qed jirrappreżenta NGO jew xi ħaġa oħra, ikun leġittmu. Kif jistgħu dawn in-nies jindunaw jekk hijiex leġittma jew jekk hijiex scam li xi ħadd jiġi jitolbok donazzjoni? Ħa nagħmlu hekk, jekk jiġi b'wiċċ imb'wiċċ u inti ħa tagħtih flus kontanti, dik hija, ma tinsiex il-flus kontanti huma anonimi. Jiġifieri inti ħa tagħtihielu, issa rajtu b'wiċċ imb'wiċċ, jekk m'għamiltx il-verifika tiegħek forsi ma kellux card, jekk huwiex reġistrat, għax dawn l-NGOs il-voluntary organisations, dawn biex jiġbru l-flus iridu jkunu reġistrati tajjeb mal-uffiċċju tal-. U jkollhom it-tag. U jkollhom it-tag. Jiġifieri dawn in-nies iridu jiċċekkjaw it-tag. Imma x'ikun fiha t-tag li bniedem jista' jgħid eħe dan huwa ġenwin jew le dawn. Ħa ngħidlek.
Tara min hu. Tara min hu? Issa, jiena naf li ħafna nies jgħidlek imma jiena se nistħi ngħidlu jiena ma nafdakx ħa niċċekkja mal-voluntary organisations, mal-uffiċċju tal-voluntary organisations. Tajjeb, he, issa jiddependi jekk tgħid isma' ħa ntiħ ħames ewro fiha ma fihiex, imma jekk tgħid jiena se ntiħ elf ewro, mhux aħjar tiċċekkja naqra qabel ħalli tara li dan l-individwu huwa ġenwin u li hu. Issa jekk jgħidlek biex tibgħatlu l-flus ukoll, Ehm, illum, speċjalment fl-Ewropa, għandna sistema dak li aħna ngħidulha SEPA Instant Payment. Instant għaliex? Għax f'għaxar sekondi l-flus ikunu jaslu. Issa, qabel, qabel Ottubru tas-sena 2025, is-sistema bankarja ma kinitx dejjem timmeċċja l-isem ta' min għandu l-kont u l-account number. Tajjeb. Jekk l-account number huwa tajjeb, it-tranżazzjoni kienet tgħaddi bla problemi ta' xejn. Illum is-sistema bankarja qiegħda timmeċċja, tlaqqa', l-isem tal-account holder, ta' min għandu l-kont, u n-numru. Mela jekk inti fuq il-mobile ħa tibgħat flus 'il xi ħadd, U ħa tinduna u ħa tara illi jgħidlek isma' l-isem mhuwiex korrett, l-isem mhuwiex komplut, jgħidlek aħna għandna dan l-isem, inti ċert li ħa tibagħtu il-persuna t-tajba. Għaliex ħafna drabi il-frodist x'kienet jagħmel? Hu jgħidlek, isma' ibagħtu lil din l-organizzazzjoni fuq dan il-kont. Minħabba li s-sistema bankarja ma kinitx tqabbilhom, xorta kien jgħaddi għaliex kien is-sistema kienet toqgħod biss fuq in-numru. Issa qed tgħabbina mal-isem, mela jekk inti l-isem huwa ħażin, U inti fuq l-application tiegħek tal-bank qed tinduna qiegħda tgħidlek. Hemm xi ħaġa ħażina.
Li hemm xi ħaġa ħażina, mhux taqbad u tmexxi, mela toqgħod attent. Tiċċekkja. All right?
Jiġifieri, għaliex? Għax malli inti l-flus imorru, Huwa diffiċli ħafna biex inti ħa terġa' ġġibhom lura. Tajjeb, din l-istess ħaġa kif kont ngħid jien meta għandek gaġġa b'għasfur. Jekk tħallilu l-bieba tal-gaġġa miftuħa u għandek il-gaġġa qiegħed fil-bitħa, da se jitlaq, mela mbagħad la jtelaq, la jkun telaq telaq. Ġifieri oqogħdu naqra attenti u ħudu l-prekawzjonijiet. Ejja ngħidu persuna qatt ma investiet u life savings ħa tinvestihom xi mkien. Eh, nisimgħu ħafna b'daw il-high returns. Mm. Eħe. Meta jkollok dal-high return, hija xi ħaġa li għandek eh, toqgħod attenta iva. fuqha. High interest equals high return. U equals high risk. U equals high risk. Mela allura inti għandek toqgħod attent fejn inti ser tinvesti, fejn inti ħadd għandek titfa' flusek. Illum min jagħti pariri ta' investimwent tajjeb, l-ewwel nett hemm żewġ tipi ta' servizzi Daniela li wieħed irid jiddistingwixxi wieħed minn ieħor. Illum, ħafna istituzzjonijiet finanzjarji li joffru s-servizzi bankarji tagħhom u anke ta' investiment fuq il-mobile bl-application. Is-servizzi li joffru mhuwiex ibbażat fuq parir. Huma ħa joffrulek lista ta' investimenti u tagħżel int. Ir-riskju għalik. Aħna dak is-servizz. M'hemmx konsultazzjoni.
M'hemmx konsultazzjoni mal-entità finanzjarja, jgħidlek isma', agħżel int Tajjeb? Responsabbiltà tiegħek.
Responsabbiltà tiegħek, anzi għandek ċerta applications fejn għandhom għandhom sistemi fejn inti se jsaqsuk numru ta' mistoqsijiet, abbażi tar-riżultat tat-tweġibiet li inti tkun tajt, is-sistema tgħidlek int persuna illi riskju assolutament ma tridx, mela aħna se noffrulek basket ta' investimenti li huma low risk. U mbagħad għandek l-estrem l-ieħor li huma high risk, u mbagħad għandek dak li jgħidulu l-balanced li qiegħed fin-nofs. U se joffrulek portafolli ta' investimenti ibbażati fuq investimenti illi huma la huma riskju baxx ħafna u lanqas riskju għoli. Dak huwa tip ta' servizz li ngħidulek execution only. Imbagħad għandek tip ta' servizz ieħor, tal-wiċċ imb wiċċ ngħidlu jien, li huwa bil-parir, advise, fejn inti, l-adviser, se jsaqsik, għal darba oħra, numru ta' mistoqsijiet u jgħidlek isma' abbażi tat-tweġibiet tiegħek jiena issa se nagħmillek dokument u nagħtik rakkomandazzjonijiet dwar it-tip ta' investimenti li huma tajbin għaċ-ċirkustanzi partikolari tiegħek. Però, ovvjament, inti hemmhekk se tmur u tiltaqa' mal-individwu wiċċ imb'wiċċ. Ma jfissirx illi dak m'għandekx ir-riskju, ġifieri inti importanti illi inti toqgħod attent x'tip ta' tweġibiet ħa tagħti għall-mistoqsijiet li jagħmlulek. It-tieni ħaġa, qatt tieħu deċiżjoni biex tagħmel investiment dak il-ħin, mur id-dar, iċċekkja ftit, ivverifika, se tingħata dokumentazzjoni, naf li ħafna drabi m'intkomx sejrin tifhmu kull ħaġa li hemm f'dik id-dokumentazzjoni għax ikun hemm il-kliem tqil, imma jkollok ukoll ċerta immaġini, jiġifieri llum ir-regolamenti Ewropej jispjegawlek u jgħidulek illi hemm standards, pereżempju meta jagħtuk funds, hemm numru sostanzjali ta' funds li jiġu b'dokumentazzjoni, mhux iktar minn żewġ jew tliet faċċati, li se tibda tarahom għandhom kollha qisha imqassmin b'mod simili. Ir-raġuni hija biex il-konsumatur ikun jista' jqabbel prodott ma' ieħor. Alright? Issa, mela pereżempju jkollok ħafna drabi minn one sa seven. One m'għandux riskju, minn seven huwa riskju għoli. U allura għandek qisu tip ta' gauge. Alright? Mela jekk inti ħa tarah iqarreb ħafna lejn is-seven, high risk, anke jekk ma qrajtux id-dokument, Se tinduna għandek indikazzjoni li huwa ta' riskju għoli. Tixtieq tidħol f'dak l-investiment? X'aktarx illi min qiegħed jagħtik parir wiċċ imb wiċċ se jgħidlek isma', dan ma tmissux, oqgħod attent. Jew inkella, inkella, forsi itfa' farka mill-ammont kollu li inti ħa titfa' fil-portafoll tal-investimenti, do not put all your eggs in one basket, basket, li hija xi ħaġa li semmejna aktar kmieni f'din il-podcast. Kulma hija xi ħaġa li ħafna nies forsi ma jafux eh ukoll, jiġifieri da jista' jkun li persuna jmur biex jinvesti jarah li investiment tajjeb jgħid jekk ħa nitfa' kollox, I mean. Le, le, le, hija l-aktar ħaġa ħażina li tista' tagħmel. Ifrex l-investimenti tiegħek. Issa ħa nitkellmu fuq każ li jkun investiment frodi f'barra minn Malta. L-Uffiċċju tal-Arbitru għandu poter għandu poter jinvestiga u u jidħol fih il-każ jew għax ikun barra minn Malta le? Mela, ara.
Jekk tkun ħadma, jekk tkun skemm, jiġifieri dan l-individwu minn barra mhuwiex liċenzjat, lanqas ir-regolatur ta' pajjiżu jekk jinstab li huwa qiegħed stabbilit xi mkien fl-Ewropa għax ma tkunx taf l-iscammer minn fejn hu ġej, tajjeb, mhux neċessarjament ġej mill-Ewropa, jekk avolja forsi qallek jew tak x'jifhem minn xi website li ġej mill-Ewropa. Issa, Ħafna nies, ħafna konsumaturi, kemm Maltin u anke barranin, illum qegħdin jużaw l-internet għal biex jixtru prodotti finanzjarji cross border. Ħafna nies għandhom applications ta' banek illi mhumiex liċenzjati hawn Malta imma huma liċenzjati f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Permezz tal-liċenzja li għandhom mingħand ir-regolatur tagħhom dawk ikunu jistgħu joffru s-servizz tagħhom madwar l-Ewropa. Sa jekk mhuwiex liċenzjat mill-MFSA qed jipprovdi biss is-servizz tiegħu, allura hemmhekk għandna limitazzjoni ta' kemm l-arbitru jkun jista' jidħol f'dak l-ilment. Li jiġri hu li aħna ninfurmaw lill-konsumatur u ngħidulu isma' din l-entità finanzjarja ġejja minn pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea, mill-Italja, minn Spanja, minn Franza, f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea hemm aġenzija bħalna li tisma' l-ilmenti tal-konsumaturi fuq servizzi finanzjarji u niggwidawh u ngħidulu mur hemmhekk, mur agħmel ilment hemmhekk. Tajjeb? Ovvjament mhux kollha huma l-istess bħalna, jiġifieri bħala set-up, jiġifieri ħafna drabi huma barra jagħtu biss rakkomandazzjoni, mhux xi ħaġa li torbot il-partijiet bħal aħna. Kemm intom għedtuhom il-connections.
Imma aħna nagħtuhom id-dettalji u nagħtuhom l-informazzjoni. Issa,
Ħarsa ġenerali biss, għax dawn se jiġu diskussi f'episodju li jmiss, kemm hija kemm tintaqa' huma l-menti fejn jidħlu flus foloz jew ma jidħolx il. Dik hija mistoqsija li għandek issaqsi l-Bank Ċentrali. Il-Bank Ċentrali, il-Bank Ċentrali huwa r-regolatur tas-sistema ta' pagament f'pajjiżna u għandhom dipartiment jirrelata mal-flus kontanti, tajjeb, ovvjament bil-ħidma li għandhom u anke bħala parti mis-sistema Ewropea tal-banek ċentrali Ewropej u jistgħu jgħidulek ħafna affarijiet. Infatti magħna se jkollna fl-episodju li jmiss rappreżentant mill-Bank Ċentrali biex jitkellem speċifikament fuq il-flus foloz. Ukoll wara dak l-episodju, ġifieri It-tielet episodju minn din is-serje sa jkollna wkoll rappreżentant minn bank u rappreżentant mill-pulizija biex jitkellmu fuq frodi u scams online iktar fid-dettall għax dawn dejjem qed isiru iktar iktar komuni naqblu. Issa x'parir tagħti inti bħala persuna li ilek ħafna f'dan is-settur il-persuni biex forsi ma jisfgħux vittmi ta' frodi u scams? Ħa ngħidlek,
Kieku ngħid hemm lista sħiħa. Però naħseb illi kieku kelli hekk nibda ngħid lil dak l-individwu ngħidlu isma' bil-mod tgħaġġilx qatt tibgħat flus lil xi ħadd li inti ma tafx. Nagħti eżempju fiżiku li ħafna nies forsi jiltaqgħu miegħu. Forsi nkunu msifrin u naraw nies jittallbu barra. u nibqgħu għaddejjin, ma nagħtuhx. Ma għal raġunijiet differenti. Sa dak qegħdin narawh fiżikament.
U ma nagħtuhx, aħseb wara.
Aħseb wara. Meta inti ikkuntattjak xi ħadd minn fuq il-Facebook, ilablab, jikkonvinċik u inti qed tibgħatlu ħafna minn dak li inti faddalt. Noqogħdu naqra attenti, dik waħda. Il-mobile li ħafna nies iħobbuh, iħobbu jużawh, qisuh bħala d-dar tagħkom. Intkom tagħtu aċċess lil nies li ma tafux għad-dar tagħkom, għall-karozza tagħkom? Tħallu lil xi ħadd li ma tafuhx isuq il-karozza tagħkom? Tħallu lil xi ħadd ma tafuhx tagħtuh iċ-ċaffetta tgħidlu, Ejja mur id-dar, mur aħsel idejk, pereżempju, jew mur agħmel kafè, tajjeb? L-istess ħaġa bħall-mowbajl, tiddownlowdjawx applications biex tħallu lil ħaddieħor jidħol fuq il-mowbajl tagħkom jew fuq il-laptop tagħkom jew inkella fuq it-tablets tagħkom biex jikkontrollakom, jikkontrollalkom, il-mowbajl ħalli tkunu tistgħu tagħmlu investimenti.

warajha ħafna drabi ma jkun hemm ħadd. Il-fatt li rajtu websajt sabiħa, b'ħafna kliem, b'ħafna uċuħ, b'ħafna diskors u b'ħafna wegħdiet u x'naf jien, ma jfissirx li verament min hemm warajha dik il-websajt se jonora l-obbligu tiegħu. Ħaġa oħra u l-aħħar ħaġa, tibżgħux tagħmlu ilment. Dan ħa nitkellem b'mod ġenerali. Ħafna nies jibżgħu jagħmlu ilment, ħafna nies jistħu jagħmlu ilment. Hekk huwa. Min jiġi jagħmel ilment magħna ma jiġix iċċarġjat, ma jħallasx. Min huwa dak, dik l-istituzzjonijiet illum li qegħdin jagħtu servizz li ma jħallsux? Mistoqsija u ħtilef ukoll dejjem u bil-bniedem jiġi jsaqsikom. Tajjeb, billi inti ssaqsi, iċċempel, tibgħatilna messaġġ fuq il fuq il-website tagħna financialarbiter.org.mt, iċċemplilna bil bil-free phone, għandna fuq il-WhatsApp ikoll jib jibgħatulna, mhix problema. Tistħux, tibżgħux, toqgħodux lura milli tagħmlu ilment, il għaliex jibqa' tinġema' ġo fikom, tajjeb, dik ir-rabja, dik il-mistħija. Imma għandkom entità illi tista' twasslilkom biex issolvu l-problema illi għandkom. Mhux neċessarjament dejjem se ġġibuha żewġ. Jista' jkun li t-tort ikun kompletament tagħkom. Imma titgħallmu għal darb'oħra wkoll. U li aħna qegħdin nagħmlu wkoll huwa li permezz ta' il-podcasts, il-programmi li niġu mistiedna mmorru għalihom. Toħolqu iktar għarfien. Mill-iżbalji ta' ħaddieħor, wieħed jista' jitgħallem biex ma jaqax fin-nasba huwa wkoll.
Niġi nitolbok jekk jogħġbok taqsam mas-semmiegħa tagħna l-email address, telephone numbers fejn forsi jistgħu jikkuntattjawkom jekk ikollhom xi lment. Mela le, ara, għandna l-websajt tagħna qiegħda dejjem bil-Malti u bl-Ingliż, financialarbiter.org.mt. Min jidħol fuq xi search engine itih Arbitru Finanzjarju Malta mill-ewwel se titla' l-websajt tagħna. Tajjeb? Hemm il-freephone. 800-72366 Ok. U mbagħad hemm il-WhatsApp 79219961, dawn huma kollha dettalji li Isibuha fuq il-website issibhom ukoll qed fuq il-website. nimmaġina. Jekk iċċemplu l-linja tal-Gvern 153 u tgħidulhom isma' għandi lment fuq servizzi finanzjarji, jekk jagħtuk jagħtuhom tal-MFSA, l-MFSA se jgħadduhom Jgħadduhom magħna. għandkom, all right. Jekk iċċemplu lil tal-konsumatur se jgħadduhom magħna, jiġifieri Ok. b'xi mod jew Ħa ieħor taslu. se ssibuna żgur. All right, all Ta? right.
Em, Nirringrazzjak talli kont magħna llum. u tal-ħin tiegħek u tal-pariri siewja tiegħek. Inħeġġiġkom taraw l-episodju li jmiss għaliex ħa nitkellmu dwar il-flus foloz ma' Mister Alexander Grima, rappreżentant tal-Bank Ċentrali. Grazzi ħafna u grazzi lilek Jeffrey. Grazzi lilek. Grazzi. Inħeġġiġkom tagħmlu follow, like jew subscribe sabiex iżommu ruħkom informati u kif ukoll aġġornati fuq l-episodji li miss.